Сәлам дуслар, ничек хәлләрегез? Менә э, кырынмаганга күрәмәгез. Э, Иренә, дөресен генә әйткәндә. Э, хәзер мин сезгә дуслар чак кына кышкы Питтсбургны күрсәтәм. Монда да кыш бар, монда да кар бар. Нәрсә турында бүген сөйләшеп алабыз? Монда бүген әз генә сезгә Питтсбургның табигатын күрсәтеп алам. Дуслар, карап алыгыз әле. Дуслар, менә нәрсә әйтәсем килә, э, Питтсбургтагы кар, ничек дип әйтим, ул бездәге Россиядәге Сочидагы кебегрәк дип әйтим микән? Ул явада эре бетә, но кайсы бер кышларда ул барыбер озаграк тора инде. Но шулай да миңа менә Питтсбургның нәрсәсе ошый, кышы бик ошый дип әйтер идем икән. Чөнки мин барыбер кышны салкынны ныграк яратам. Мин эссене эссене эссе погоданы итә алмыйм мин. Ничек дип әйтим әле? Авыр кичерәм дип әйтим икән. Шуның өчен менә кыш бик матур монда. Э, ну, нәрсәсе бар, чак кына кар яуса, бөтен мәктәпләрне ябалар. Менә бүген бүген инде мәктәпләрне яп кайттылар. Балалар бара алмады. Без балалар башында өйдән укыттык. Болай да инде күпчелек балалар хаманда инде өйдә утыра. Шан нәрсә әйтәсем килә. Зимний покрышка турында сорыйлар. Летний сезон, зимний сезон бармы? Юк, дуслар, монда летний, зимний сезон юк. Покрышка кеше алмаштырмый гомумән.

нәрсә белән шөгыльләнгәнне тоже төшереп куермын тиздән. Әле менә кышкыны безнең инде теге сезон бетте дисәк тә була, сезон юк. Но без тик тормыйбыз, үземчә нәрсә эшләгән булабыз, йортлар ремонтлаган булабыз. Шуннан ну, ремонт йортлар, әле әле менә как раз штукатурканы ясап бетерергә тиешле. Штукатурка, покраска, вот. Ну, әгәр нигә шул күп кеше инде монда Америка килгәч, күп кеше инде Майамига китә, Нью-Йоркка китә, Питтсбург салкын диләр, монда салкын, тегесе монсы. Алай түгел, дуслар, бар да түзерлек, алай түгел. Уфага, Казанга түзгән кеше монда инде спокойно түзә дип әйтер Вот шулай. Рәхмәт дуслар, ней, мине караганыгыз өчен. Сораулар, сораулар язасыз, шуанса да кызык. Үзенә күрә ничектер җан бирә, ней, әңгәмә башланды дип әйтер идем сезнең белән. Җайлап, җайлап кына халык та өстәлә. Бу мине шатландыра, дуслар. Мин моны теге уйнап кына, уйнап кына башлармын дигән идем, башлаган идем бу каналны. Бер чынлыкка. Рәхмәт итегез. Салкын тимәде. Ну, шулай да теге халык яза. Тагын да үзенә күрә бей аралашу, ниту, бумаша мин бәрәгә үлиме. Аралаш, аралашырга бер, бер, бер ысул дип әйтим. Менә бу дуслар, бу менә хәзер менә күперне буягы чыктык. Монсы инде Коралар районы дип әйтәләр инде. Коралар, аклар, ну, коралар күбрәк яши инде бу якларда. Но шулай да бу якларда менә мәсәлән йортлар чагыштырмача арзан ә, бу якларда әле. Но бар быелны, быелны, теге елны, быелны бик күп хакларны күтәрелде. Дөресен генә әйткәндә, элек монда 20-30 мең долларга алып буладыр Хәзер инде бер әйтик 40-50 дип алыйк. Ну, ремонт кирәк инде аларга. Аңладыгыз, менә бу алай ясарга тиеш түгел, конечно. Юллар. Юллар. Юллар монда инде үзенчәлекле ансы да. Ну шулай да. Ну, бу элек инде менә бу районнар барсыда теге заводлар булган бит инде монда, металлургический. Тимер җитештерү заводлары. Хәзер инде күп кеше шушы якларда яши. Ген. Да, конкретно металлургла, заводчане. Вот. Хәзер тегенегә килеп җитәбез бит кадәр ул. Менә 13 урам ул. 13 урамда мин э, теге елны алган инде бер йорт күрсәткән инде кемнәр видеоларны карап бара. Менә хәзер менә шунда барам. Шул йортның покраскаларын шпаклевка, покраскаларын эшләргә тиешләр иде. Хәзер менә карыйбыз, ничек эшләгәннәр микән. Ярар, дуслар, бу үзенчә бүгенге көннең киләчәккә бу кышны сагынып карарбыз. Гөммән кыш бетерергә дә мөмкин диләр. Сагынып калырга бер бәләкәй генә видео миннән сезгә. Барыгызга кайнар сәламнәр. Языгыз яме. Дусларыгыз белән бүлешегез. Рәхмәт.